Gülak näz ya bilgeşleyin ýyrtýaň baý. Ya gözüm degdimi? Ýaňy şu şu zoraba bütini göterdim da. Ertiriň haýyr akylyň gowmy ýagdaýlaryňyz? Menem gowy Hudaýa şükür geýindim. Günüm kremimi çalaýyn. Serediň, birjadyr boldy. Güneş kremimem ýok, şo bärde badyr öýtdüm, bärde-de ýok. Bu gün alaryn, ertir alaryn boldy. Iki gün bäri güneş kremimem çalamok. Garaz, gowymy ýagdaýlaryňyz, otyrsyňyzmy sag-aman? Menem gowy. Allaha döneýin, çykyp barýan. Häzir bir işim bar, ondan soňam gyzlar bilen duşup, bir ýerlere gitmekçi, nesip bolsa. Täzeligi köp soraýan aýtjakym az wagtdan aýdýan seri gallam krem gowy çalamda da eliňize çalyp bilýäňiz şo dereje ýagly gowy krem güläçden alyp bilýäňiz altmyş dörtlük altmyş togsan sekiz segsen sekizden arkaýyn jaň edip alyp bilýäňiz. Biçak bolduňyz biz şo Döwrana ta geldikdä garaz üýşüp ine gyzlar bilen toplandyk. Ana görä kökrasyň gelişini görýäňmi.

Pähimrak diýşi. Hopdy da ene Gülnar Joran. Aýdaýyn. Aýdaýyn mende. Aýda. Izin berilse. Şuny öňräjik bokurdaga gidemizde bizi alyp giden ejesi ýogalan şofýor barmy? Hawa, hawa. Şo görgüljik şuny maňa hakyt etjekdir. Allah razy bolsun. Ene, düýe çal ugrat. Muny bir bedre ýagarany ugradypdyr-a.

Bunu maňa getirenler Gülale. Meni baran ýaly gerek däl agyn. Sen alasyn. Akyl mine öz elim bilen bişiren unaşym. Ine serediň. Görýäňmi? Öz elim bilen bişirdim. Unaşynam. Kim kesdi? Kim kesdi kız? Men. Sen kesdiňmi?
Fabrikionly diýip eşitmän men ýaňy men muny. Oý Nedýan akam mätgetdi. Nahary ýöne men öwüneýin diýýän bäş minitjigem bolsa diýip şeýdip pikirlendim, oýlandym. Onnoň öwünmemezlige karar berdim. Ynha elimden gelmeýänini bilersiňiz diýdim-dä, akylym. Oý Nedýan bişirsemmi, iň gowusyny men bişirýän. Adamyň unaşyna göwnümem ýetenok, ýöne meň elim degenok. Ýogsa men daş edip bişirýän. Ine.

Ýaşajyk däl şul. Men ýaş görünýärmi, şu ýaş görünýär. Haýsymyz owadan şony. Ýaňy bir diýdiler özä welin aýtmaýyn kimiň diýenini. Näme diýdiler?
Oý Sähra sen doganyňmy diýdi. Ondan.
Näme owa diýdi. Indijik ýigimiz doganyňmy diýýärler owa diýýär ýa näme diýýär. Aldy.
Ýandan görmeýiňiz siz nä? Ýanymda şaýat. Bu men ullugy bildirip dur. Muňa seri marşyn marşyn aý saç kelleşipdir görgüli. Seretsinler gowy ýüzümde ýüzümde. Ine seret. Ýazyň gowymy? Ýok. Men çagyrla ýa. Şulara görgülçik dogana taňar ýalkasyn aý muny. Bal ýa. Hakyt bara bize hakyt. Ýagaran ugradypdyra.

Hawa, iýdirip görseň. Iýdirip, iýdirip gördüm. Gowy zat eken, siz iýýän ekeniňiz diýip, göwün görýärler diýjek bolşum. Hakyt bilenok, ýöne.
Jan ine arkadaşlar Güläleň böregi öz edendir öýtmäň satyn alyp geldi. Satyn alyp geldiňä. Gülnar. Gülnar.
Özi etdi özi özi. Gyşaraýmala.

Jorabyň görkezen. Onda jorap çylda. Oy ne diýýän oy. Men boýnum alaýyn, men bişirdim. Men boýnum alaýyn akyl bilen.

Kädi çigidi hasam o bilýäňä çagajyklaň gurçugyna badyna gowy bolýa.